ذرا ہوسٹ مظفر عباس حاضر ہے نیلیاں سیلاں پچھوں اج میں تورے واسطے گھن کے آیا اٹھاویویں دری ملتان دا اندرون رات دے کہیں پہر جاگدیا ہویا نارنگی بولی میں کل تیرے کٹھے ملوہیا حسین تے حکیم احمد حسین کوں ملݨ چاہندیاں۔ ایہ اوندے ملتان دے اندرون دی او جاہ ہئی جتھاں او نرنگی کٹھے ونڄݨا چاہندا ہا۔ اوں نرنگی نال ملوحیہ حسین تے حکیم احمد حسین دیاں کئی واری ڳالھیں کیتیاں ہن پر اوندے رلے اوں گھر تئیں نہ ونڄ سڳیا ہا۔ اڄ نارنگے اتھاں ونڄݨ دی ڳالھ کیتی تاں او کوں خوشی تھئی۔ او ݙوجھے ݙینہہ نارنگی کٹھے اوں ڳلی تئیں پڄ ڳیا جتھاں حکیم احمد حسین تے ملوہیا حسین دا گھر ہا۔ شام تھیوݨ والی ہئی پر حکیم احمد حسین دے مطب وچ ہرجی ہوئی ہک دنیا دی بھیڑ ہئی۔ انہاں حکیم صاحب کوں سلام کیتا تے اوندی مسکار دی موکل وچوں ہک راہداری وچ پیہہ ڳئے۔ ملویہ حسین دے کمرے وچ پھکا پیلا چانݨ ہئی تے او اپݨے کاٹھ دے فرش اتے نچدی پئی ہئی۔ او ݙوہیں ریشمی گدیلیاں والیاں لکڑ دیاں کرسیاں تے ٻہہ ڳئے۔ اے بھانویں ہک کھلا کمرہ ہا پر ایں ویلے ایندا درگھ تے مکلپ کہیں ٻئے درگھ تے مکلپ نال وی رل ڳیا ہا۔ انہاں ڄاݨیا او اندرون ملتان دے ہک ٻئے اندرون تاݨی پڄ ڳئے ہن جتھاں پراݨیاں شئیں رل کے نویاں پیاں تھیندیاں ہن۔ سامنڑے ہک شیشے دے اندر وی ملوہیا حسین نچدی پئی ہئی۔ وت کاٹھ واندا تھی گیا تے او بس شیشے وچ ہی نچنڑ پے گئی۔ وت نچدیں نچدیں پریں کتھائیں لگی گئی۔ او ڈوہیں اپنڑیاں کرسیاں تے ملوہیا حسین دے ولنڑ دی تانگھ وچ جڑے بیٹھے رہ گئے۔ ہک بھیری نارنگی کوں لگیا جو ایں کمرے وچ بہوں ساریاں انہاں نکیاں نکیاں شئیں دی ہوند ہے جیڑھیاں وڈیاں تھی کے دنیا وچ مور، وݨ، ندی یا چندر بݨ سڳدیاں ہن۔ نارنگی ہک واری وت واندے شیشے وچ ڈٹھا تے بولی۔ اے ناچ کاٹ تھو شیشے تیں وت شیشے توں اگاں کتھئیں پج گیا ہے۔ میکوں لگدے جو ملوہیا حسین کہیں بہوں وڈے بھید دے کھلن کیتے پئے نچدی ہے۔ تے میکوں ملوہیا حسین تے اوندے ناچ بارے جو کجھ ڈسیا ہا اے اوں توں وت کر ہے۔ او ٻولیا ملوحیا حسین نت نویں ہے۔ ملوحیا حسین روز پرہلاد بھگت دے مندر دی نرتکی پدما وتی دے ناچ دی گول وچ نکلدی ہے۔ ایہ او آسمانی ناچ کوں ہک ہک انگ کر کے بھوئیں تے گھن آندی تے ہولے ہولے پورا پئی کریندی ہے۔ او ݙوہیں اسمانوں بھا چوری کرݨ دے ہک پراݨے دھیانوں مسکیے۔ نرنگی کمرے کوں ہک پھیری وت ݙٹھا۔ اوں ملویا حسین دے ناچ دا ناچ دا خانہ پڑ خانہ کاٹ بھالیا۔ ایں کلا دے او انگ ݙٹھے جیڑھے ملتان شہر دی ہک نرتکی شیشے وچوں ٻاہر گھن آئی ہئی۔ اوکوں لڳیا جو کئی ݙینہہ ایں کاہٹ دے فرش اتے اوہ اسمانی ناچ سمورا لہہ آسی۔ ہک ویل ہک ویلا ایں کمرے وچ گزر ڳیا۔ وت انہاں ملویا حسین کوں شیشے وچ دوروں آندے ہوئے ݙٹھا۔ ملویا حسین اپݨے شیشے توں ٻاہر دے کمرے دے کاہٹ تے قدم دھریا تے انہاں کوں ݙیکھ کے مسکی۔ حکیم احمد حسین متب وچوں اٹھی کے آ گیا ہا ایں ویلے اتھاں چار جنے دیوتاویں دے زمانے تو باہر اپنی ہوند وچ بیٹھے ہن ایں ویلے دیوتاویں تے خداویں اگوں لوکیں دی اپنی گال پئی بکتی ہئی ایں لحظے وچ ملتان دی ملوحہ حسین تے اچ دی نارنگی آمہوں سامہوں ٻیٹھیاں ہن۔ اے ݙوہیں تریمتیں ایں گھڑی دے سوبھ کوں سمجھدیاں تے ہک ݙوجھے دی سونہہ وچ مسکدیاں پیاں ہن۔ ہک تریمت دا پیو حکیم احمد حسین ملتان دی حکمت دا ڄاݨوں تے ݙوجھی تریمت دا پیو جند وݙا سونارا

ایندے کھنڈ تے منڈل ݙکھائے۔ اوں سارے انگ تے اپ انگ جیڑھے اوں اسمانی سبھاویں وچوں بھوئیں تاݨی گھن آئی ہئی سترے۔ انہاں پکھڑیاں دا قصہ کیتا جنہاں اتے دیوتاویں دا پہرا ہا۔ اوں کمرے دی چھت تلے ہیر دے قتل دی گھابر، نیلیئیں سلھیں دی اودر، میاں قیصر گرو دے شگن، راحت پٹولی تے حبیب پھلاہی دی پریت، نارنگی دے اچ توں ملتان تئیں دے پندھ تے امیر بھنور دی دنیا دے سبھ قصے کہیں ہکے چوکٹے وچ جڑ ݙتے۔ جیویں رنگو رنگ مچھاں ہکے پاݨیاں وچ کٹھیاں ہوون۔ حکیم احمد حسین ٻولیا، انہاں ساریاں ڳالھیں کوں ہک تریمت دے اچ توں ملتان تئیں دے پندھ پئے ڳنڈھیندن۔ میݙے تے ملویہ حسین کیتے خوشی دی ڳالھ ہے جو اڄ نارنگی اتھاں آئی ہے۔ حکیم احمد حسین اوکوں تے نارنگی کوں ݙیکھ کے مسکیا تے وت ٻولیا، ٻس ماواں ہی ٻال نال

ہک شہر ہی ݙوجھے شہر دا اوندی پراݨی کنج وٹاوݨ وچ ہتھ ونڈیندے۔ اچ ملتان شہر دی ٻہوں ساری دھیر ٻدھوائی ہے۔ انہاں ݙوہیں حکیم احمد حسین دو ݙٹھا۔ انہاں کوں لڳیا جو ملتان شہر دے قتلام تے نیلیاں سلھاں دی بے محابہ ݙکھالی وچوں ہک ڄݨاں ول جیوݨ دی ڳالھ پیا کریندے۔ جی دوستو ایہ ہئی سئیں رفعت عباس دے ناول دی اٹھاویں ویں دری جیڑھی میں اڄ تہاݙے نال سانجھی کیتی ہے۔ اڳلی دری گھن کے ول حاضر تھیساں۔ اپݨے دوست اپݨے ہوسٹ غضنفر عباس کوں اجازتاں ݙیو۔ رب سوہݨے دے حوالے۔